Meň agzym dolduryp gürlemäge okdada. We hormatly prezident Türkmenistan döwlet täjirçilik banky Sumer türk firmasyny potratçylykda bitarap bitarap dekabr aýynda doly taşlamak mümkinçilik bar hormatly prezident. Bu Onur firmasynyň gurmagy bilen maliýe ministrliginiň ýaşaýyş jaýy muny hormatly prezident baýramçylyga baýramçylyga çenli açmaga taýýarlyk görýär hormatly prezident. Bitarap. Hormatly Prezidentimiz bu merkezi söwda merkezi Maliýe ministriniň TOTAL firmasynyň gurmagynda buýrujy hökmünde çykyş etdi. Bu ýyl hem dekabr aýynda doly taşlamaga mümkinçiligimiz bar. Hormatly Prezidentimiz standartlary Baş döwlet gullugynyň TM Türk firmasy hem ýaşaýyş jaý, hem söwda merkezi doly taýýarladyp, baýramçylyga tabşyrmaga doly mümkinçilik bar. Ony baýramçylyga taýýarlyk görýär. Hormatly Prezident diýen ýaňky şol Prezident bank ýalak bolup bile duran bir setirde duran baş döwlet salgyt gullugynyň ýaşaýyş ýaşaýyş jaýy finansyz kibsiz görýär. Şol suw çykmagy sebäpli swaý görüp bilmän känigrende şu adam boýy ýetmändir şol. Muňa bizem ýa baýdak bereli. Hormatly Prezidentimiz Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy tarapyndan gurulýan iki sany söwda merkezi Şahin Türk firmasy tarapyndan gurulýar. Şu wagt ýetiş ýetiş gelýär. Dekabr aýynda doly tapşyrmalar geçirilip barýar hormatly Prezidentimiz.

Bitarap baýragyň ýaly ýaşyl. Hany dükan? Dükan aý tarapynda diý. Dükanyň gyýygyna ýaşyl. Şarlok diýip kim dakdy ony? Diýen şeýle dükany. Şarlok bar-a bizde şeýlemi neme, Myrat geldi. Şarlok bar bizde? Sende bar-a şarlok garaşsyzlykda? Suw damjasy diýdiň, näme, suw açar näme diýdiň, Şarlok, ýa ýok diňe. Öz adyňyz ýok maňa siziň oňa, näme oňa bu adyň indi, hä? Entäk diýen şeýle taklaň ýa? Ýok, başga at tak oňa. Şuny boldy. Tap, onuň o, näme, Orazow gol çekmese, günümiz bolan-a. Ber, näme, derýa seret, gelejekde soň ondan.

Şu taýda biz tabşyran jaýymyz ýok gerek? Ýok, ýok. Hä? Gypjak onda neňe belki wysaka bolsaň gypjakmy köçesi? Belki wysaka bolmasaň gypjak. Tabşyraňak gerek ol ýadyňa düşýärmi näme çüňkdir şuny ýalak daşary işler ministri tabşyrda ol ol gapysy aňryk ilerik seredýär.

Pulwar edilmegi bilen oba hojalygyň puhagta şugulda bar zady, ýaşy aýratynrak eden mukdarlaryny, ha? Onnoň bar bunja baýdak bolmalylar, her tarapyndan ýa iki ýa üç düýbüne, üç düýbündämi men? Üç düýbün içinde. Hawa, bolar aýyrmaly.

Diňe şu jaýy gutaryp gelýän. Haçana? Şu ýylyň oktýabrynda gutarmaly boldy, geçenok. Bitaraplyk. Ol bitaraplyga-da geçenok. Näme üçin? Içiniň bir käbir lifti bardy, oborodnyý bardy. Nirede bu jaý? Andalyp köçede, şo söwda merkeziniň aňry ýanynda. Aňry ýanynda. Ýaz gözegçilik. Ba, ne, Baýdak baýramy ýekeje görem geçenok. Bu näme? Munuň üçin alty ýüz orunlyk şkol bulamjy Erkuň proýekti bu aýda ýekeje işem etmedi. Hiç zat ýok, boş ýer. Şu wagt şu hemme gurmadyk obýektlerini üç Şu hatyndakymy? Hawa, şu hatyndaky beren üç sany. Düşnükli. Bu näme? Olam şol Erkuň jaýy, üç sany jaý. Nireak söwda merkezi? Munuň öňki on ýyl abadançylyk köçäň ornuna.

Diňe seňki galdy damy? Sen galdyň, ondan sen galdyň, endi kim galdy? Gybyrly. Ha? Goşy, sen-ä neme aýtmadyňmy boldy, bazary neme geçirmeliýen muňa? Aý, hä? Aýtdyňam olara? Sen näçe plan aýdanyňmy? Näme sen tabynyňdaky ýa neme işgärligiň derňel aýakda? Men saňa başga sorag berýän, näme üçin plan aýtmandyrlar? Men oňa tabşyryk berdim-ä. Ýedi hamysy bir haramzadalar, ýa-da işden aýryl. Men näçe para aýdaýyn, hökümet sagat ýaly işlemez onda, onda hökümet bolmaz diýip. Hany düzgün tertip? Häzir çykdyňyz ýediňaňy sypyr ýoly aýyr ýok etdi. Harrak, harrak, harrak zadalar diýýär. Hä, düşdüm näme onda? Demir ýol muňa-da nebetdi. Salyş öňüňizdäki möwsümi gutaraýmaly. Bolýa, düşündim, düşündim.

Seýit Gorka. Muzeýimiz bolmadyr bizeniň. Nirde üçin ýerleşişi? Şol teatryň garşysynda. Sen men suratda fransuz görenini, aňyrda akyljy jaý näme diýseň.

Näme bahana bar şu edarada dogryňy aýdyň maňa näme bahana bar bir tarap köçede indi aýdaý näme bahanaň bar. Hormatly Prezident tukullaryna wagtynda geçirýär sizden işleriň pullaryny. Özleriniň güýji ýok aňyrdan getirmeli materiallary Güýji ýok sebäbi ol öň haramzadalar türkleriň gözüniň ýagyny nemesine çenli görejine çenli iýdiler. Neme eýleki gara kurs bilen. Bärde ho baýa gitdiler hondan bärderäk. O taýda adam tananok olar. Bärde de hondan bärderäk. Ýa nä dogrymy? Dogry bolup dur. Men geçen sapar size aýtdym a. Iň birinji gynanan kim? Ilçi-de gynanypdyr. Ilçiler, haramzadalar görýäňmi edýän gürrüňlerini. Aýallaryny her neme, bazar güni, dynç güni, ýekşenbe güni Dubaýa iberip şo taýdan pullymyzy dollara çalşyp baýap gitdiler. Näme keçi depip oturypkanbam bärde, hä? Şonuň üçin näme maslahat berýäň? Esasy rugsat berlen. Men geçen sapar aýtdym buňa. Egerde şuňa subut edip bilseňiz siz meň eksportyma. Ana gözegçiligim meň nämem bar, garantym bar. Subut edip bilseňiz kim pul bolmasa men kömek edeýin. Ýöne neme karz bereris. Eşitýäňmi karz bereris. Heme puluňy oýnarsyň sen aýlarsyň. Eşitýäňmi Merkez bank. Öz ýaňky bähbidimiz üçin, halkymyz üçin, raýatlarymyz üçin, Watanymyz üçin biz kömek edeli. Ýöne buň diýşi ýaly, ol haramzada ýaňky garajaýdan näme-de kesildi-dä. Şonuň üçin hem oň bärik zeredi seýlenok. Hany, nirede alluw, palluw bolsa, onda seçeň, tanýan hem men. Seçeň iň birinji obýekti meň zawodym boldy, ol derman zawody. Hawa. Ol neme bilen? Hindi bilen. Hindi bilen. Myžžyňy çykarýardyň şonda. Emel tä zawody gutarýança puluny tölemedimi şoň? Yzynda bar, pişik ýaly ylgap ýördi. Iň soňunda bir ýyl geçensoň töledim şoň. A siz bolsa, bagyşlaň, şu derejede ýetip, owadan men ministrdiňmi, siz kabinet ministri bolar mazaly özüňizi bir topar sümükli neme aldyryp ýörsiňiz. Heý, neme zat bar? Seçje şo wagt bar, seçje şo wagt. Aýagynda köwşem ýokdy şoň. A öň men bir ýerde gabat gelip öňden baý bu. Şoňa şu nemä zawod beripdi. Şeýtdirip Alla aba menä görýäňmi? Suda bermeli, suda bermeli. Menä nemä, nemä hat ýazdyň dämi ol Erdogana? Jogap geldimi? Ýene-de ýazdy. Näme etmeli indi bu zatlar biz näme etmeli? Ýa ýerine kompensasiýa ediňde ýogsa ýene-de ýaratly bolmasa näme ýaz gerekli gerekli edaralara ýaz. Düşdüňmi? Bilemä kelläň bir men näkse bar etdim diýdi-ow. Biziň näketdik neme ol balyklara. Abu Dabi fondy, beýleki Yslam banky, şeýtdirip gidip pul karz dilärdik. Emma bähbit yzyna eýýäm başyň gaýtarar gutardyk. Şunda göni ýerden başlardyk. A sen eliňde usuly şu güýç bar zat bar, şundan bir topar sümükläp özüňi aldadyp otyrsyň. Bilýän bar şuny. Derýa, maý aýyna çenli bitaraplygy gutaraýmaly. Näme etsesem etsin, ýogsam boşat ýeri.